Музыкаль мәдәният. Бер сүз белән әйткәндә, ул халкыбызның үткәне, үткән мирасы. Нәрсә ул музыкаль мәдәният? Сорау куябыз дәресебезнең башында. Музыкаль мәдәнияте гомумән өч өлешкә бүленә. Ул да булса борынгы чор, ягъни э, 9 гасырга кадәр Урта гасыр чоры, 9 гасырдан 18 гасырга кадәр һәм әлбәттә 18 гасырдан бүгенге көнгә кадәр ул яңа гасыр чоры. Бездәге музыкаль мәдәниятне шул өлешләп бүлеп карарбыз. 9 гасырга кадәр халкыбызда ниндирәк музыка кораллары булган? ниндирәк көйләр булган, ниндирәк яңгыраш булган, аларның барсындагын әйтеп, сөйләшеп үтербез. Музыканың кораллары нәрсә булган? Без әлбәттә хәзерге вакытта күпчелегебез ул вакытта ул чорда кулланган уен коралларын белми. Күпләрегезгә сорау бирәм икән, мәсәлән, татар халкының музыка уен коралларын әйтеп үтегез дип, кешеләрнең 80 проценты җавап кайтарачак баян, гармон, һәм шундыйрак заманча уен коралларына кайтып кала. Бу бер яктан караганда дөрес, алар хәзер безнең мәдәниятебезгә кергән уен коралы, әмма дә ләкин чын асылында алар ятмый. Алар безгә гомумән яңа гасыр чорында гына кергән музыка уен кораллары. Аңа кадәр нәрсә булган? Аңа кадәр безнең уртак төрки дөньясының музыка уен кораллары дагын уртак булган. Ул вакытта бүлмәгәннәр татар уен коралы дип, башкорт уен коралы дип, казахныкы дип, алар гомуми уен кораллары саналганнар. Шулар исәбендә безнең, бәлки ишетеп беләсездер, думбра, ятаган, кылкубыз, дәф, курай һәм башка һәм башка күпләгән уен кораллар. Ул уен коралларын сез әйтергә мөмкин, сез безнең татар халкының уен коралы дип саналмый дип. Әмма дә ләкин мин сезгә каршы җавап кайтарам. Ул уен кораллары хәр халкыбызда, безнең тугандаш халыкларда булган, исемнәре генә аерылган. Ул уен кораллары бүгенге көнгә кадәр бездә сакланмаган, шуңа күрә дә сез аны белмисез. Кайсы бер уен кораллары, мәсәлән, курай, без аны өстәлдә күрәбез. Шушындый озынча курай, кура дигән үсемлектән ясалган уен коралы, ул безнең дус халкыбызда, тугандаш халыкта, башкортларда сакланган. Думбыра дип белгән уен коралы, кыллы уен коралы, кыллы чиртмәле уен коралы, ул безнең казах дусларыбызда сакланган. Убыз дигән уен коралы шул исәптән башкортларда, казахларда, кыргызларда һәм башка-башка тугандаш милләтләрдә сакланган уен кораллары. Хәзер инде ул уен коралларын безнең мәдәниятебезгә, хәзерге көнебезгә кайтару эшчәнлеге алып барыла. Моның өстендә күп кенә галимнәр, музыка белгечләре, фольклорчылар зур эшчәнлек алып бара. Шул исәптән төрле урта белем бирү уку йортларында, шул исәптән югары белем бирү уку йортларында ахыргы елларда шушы уен коралларын кайтару, яктырту, нигездә калдыру эшчәнлеге алып барыла. Нәрсәгә бу безгә кирәк? Әлбәттә, үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дигән әйтем бар. Шул әйтемгә нигезләнеп, әгәр дә без әлеге музыкан коралларын белмәсәк, әлеге музыкаль мәдәниятебезне белмәсәк, без үзебезнең милләтебезне беләбез дип әйтә алабызмы? Нинди галимнәр, нинди фольклорчылар әлеге эшчәнлек белән шөгыльләнә? Ул, әлбәттә, без белгән, безнең халкыбызның күп кенә уен коралларын кайтарган һәм һаман да кайтару өстендә эшләүче Геннадий Михаил улы Макаров. Башка милләт халыклары Сәүле Тәгалиева, казах фольклорчысы һәм шул исәптән башка-башка бик күп халыкларның үз галимнәре, үз белгечләре бар. Алар шушы эшчәнлек өстендә эшлиләр. Шушы әйтеп үтелгән галимнәр, санап үтелгән галимнәр үз халкының, гомум халкыбызның мәдәниятен кайтаруга, онытмауга күп көч сарыф итәләр. Әлбәттә, киләчәктә дә күп кешеләр сарыф ителү кирәк булачак, гомуми мәгариф өлкәсеннән дә, чөнки бу уку йортларына ул уен коралларын кире кертү, кире кайтару, халкыбызның үз аңына ки кайтару бик кыен эш. Бу эшчәнлекне алып барырга кирәк, дип уйлыйм. Нинди уен кораллары югалып калды һәм нинди гасырларда югалды? лекцияның башында әйтеп үткәнчә безнең баян гармоннарны сез күбегез халык уен коралына саныйсыз алар безгә гомумән 19 гасырның башында 18 гасырның азагында гына килеп э, әкренләп әкренләп урнашкан уен кораллары һәм шулар килү нәтиҗәсендә аңлагансыздыр безнең аңа кадәр булган э, музыкаль мәдәниятебез әз генә югалып кала э, һәм инде әкренләп кулланыштан чыга Баян үзе генә түгел, ул заманда, ул чорда безнең мәдәниятебезгә тагын башка уеннарлар да килеп керә. Шулар исәбендә скрипка, мандолина, гитара. Аңлагансыздыр, алар безнең күп мөмкинлекләре булган, зур яңгырашка ия музыканың кораллары. Ул безнең этник, этнофольклор дип әйтсәк була, этнофольклор уен коралларына караганда тавышлары яңгырабрак чыга, мөмкинлекләре зуррак. Әлеге уен коралларының югалу сәбәбе шушында дагын саклана. Эд фольклор уен коралларына килгәндә, сез өстәл, өстәлдә күрәсез, минем монда курай һәм кубыз, курайлар һәм кубызлар урнашкан. Курайлар безнең мәдәнияткә кайчан кергән уен коралы? Моңа галимнәр дәген җавап Белмиләр, чөнки бу уенкыралар безнең э, Идел буе Болгар дәүләтенә, ягъни 9 гасырга кадәр дәген э, кулланышта булган уенкыраларның берсе. Әйтеп үткәнчә, аның исеме Кура. Курай, Кура дигән үсемлектән аталган. Курай ул гомумән алганда 2 метрлы э, үсемлек. Ривиятләргә ышансак, әлеге уен коралының килеп чыгышы ничек барлыкка килгән? Ул уен коралы үсеп утырган җирдән җил аны сындыра. Мисал өчен күрсәтәм. Җил сындырганнан соң безнең 1 метр, уйласак 1 метры сына, 1 метр утырып кала җир өстендә. Һәм аның эче куыш. Шул куышлыкка җил өргән мизгелдә безнең уен коралы яңгырый башлый. Ревәятләргә ышансак, шушы сынган курага җил иргәнен бер егет ишетеп ала дагын. Үзенең дәген әле уен коралында уйнап карыйсы килә. Әлбәттә, аңа уйнар өчен инде җилдә, җирдә үсеп утырган үсемлекне сындырырга яисә кисергә кирәк булган, ул шулай эшли. Чама белән әле уен коралыбызның сигез кул озынлыгында урнашкан була. Һәм инде кеше аны үзләштерә башлый. Үзләштерү мизгеле шулай ук Аерым игътибарга лаек, чөнки уен коралы гади дип әйтмәс идем. Уен коралында тавыш чыгару өчен, аның асылын аңлау өчен күп-күп вакытлар кирәк. Әлбәттә, безнең киләчәктә инде вакытлар узу белән әлеге курай уен коралының башына сыбызгы урнаштырыла. Бер икенче әйткәндә сыбызгылы курай дип тә генә әйтсәк була. Бу уен коралы инде безнең җиңелрәк үзләштерелә, чөнки безгә өргә генә кирәк. башкача ысулы юк тавыш чыгаруның. Менә өстәлгә карап үтсәк, минем өстәлдә ике сыбызгысыз курай, халыкчан әйткәндә, ике сыбызгылы курай. Һәм аларның аермасы яшәү дәвере үзгә, аерыла. Безнең сыбызгысыз курайлар уйлап карасак, мең елдан артык, мең елга якын яшәгән булсалар, сыбызгылы курайлар инде чама белән күптән түгел генә килеп чыккан уен коралы. Шуның нигезендә Безнең килеп чыккан уен коралы дисәк тә дөрес булыр. Икенче уен коралы өстәлдә урнашкан, ул да булса безнең кубыз дип аталган уен коралы. Бәлки күргәнегез бардыр, ишетеп беләсездер, яңгырашын ишеткәнегез бардыр. Әлеге уен коралы гомумиләштереп әйткәндә бөтен халыкта, бөтен дөнья милләтендә булган бердәнбер музыка уен коралы. Ни өчен дисәк, чөнки э, безнең э, җирлекләрне карасак, Урта Азия җирлекләрен карасак, Австралия, э, Африка, Латин Америкасы, бөтен җирлектә дә әлеге уен коралы бар, ул һәр халыкта үзенчә аталган гына. Аермасы шул исемдә генә. Безнең халыкта ул кубыз дип атала. Шуңа күрә мин искәртеп үтәсем килә янәдән, мин уен коралларын халык Ка бүлмим. Безнең уен коралы сезнеке, аларныкы дип әйтү э, минем күзлектән караганда дөрес санамыйм. Кубыз. Легендаларга ышансак, ул э, безнең эрага кадәр барлыкка килгән уен коралы. Асылында бер нәрсә үзенчәлек юк сыман. Нигезе һәм нигезгә берләштерелгән э, язычок, э, телчек дип әйтәбез инде. Телчек хәрәкәткә килә, Һәм шуның нәтиҗәсендә безнең уен коралы яңгырый. Әмма дә ләкин башка уен коралларыннан аермалы буларак, ул үзе генә яңгырамый. Аңа кеше эшчәнлеге кирәк. Менә инде без монда музыка уен коралларының гомумән яңгырау өчен нәрсә кирәклеген аңлап үтәбез. Уен коралы яңгырасын өчен куышлык, музыка сүзе белән әйткәндә резонатор кирәк. Курайларның безнең эче куыш булса, Шуның нәтиҗәсендә яңгыруның коралы кубызның безнең эче куыш түгел. Куышлык ролендә, ягъни резонатор ролендә кешенең организмы эшли. Мәсәлән, минем авыз куышлыгы, минем үпкә, эч. Шулар бөтенесе нәтиҗәсендә уен коралы яңгырый. Шундый үзенчәлекле яңгырашка ия музыка уен коралы. Ә, киләсе музыка уен коралы халкыбыз кулланылышында, халкыбыз мәдәниятендә булган, ул да булса думбра. Күпләрегез әйтер, думбра ул безнең халыкта булмаган дип, ул казах халкында, башкорт халкында гына сакланган дип. Ә юк, мин сезгә тагын искәртеп үтәм, уен кораллары безнең уртак булган. Думбра ул нәрсә? Думбра гомумән Безнең нигезеннән тора корпустан һәм шул исәптән грифтан, шуның өслегенә ике кыл урнаштырыла. Кыллар безнең элек-электән без белгәнчә хәзерге леска дип аталган материалдан ясалмаган, алар электән яисә җептән, шул исәптән ат ялыннан, ат койрыгыннан һәм дә инде ишәктән ясалган, мең елдан артык тарихы булган музыка кылларының берсе. Халкыбыз мәдәниятендә булган киләсе музыкалын коралы, ул да булса кыл кубыз. Ә, күпләрегез белмидер дә гомумән әлеге уен коралының яңгырашын, сүрәтен, күз алдына да китерә алмыйдыр. Ул кыл кубыз нигездән тора шулай ук. Гади әйткәндә, э, аяк арасына куеп уйный торган скрипка дисәк тә була. Әмма дә ләкин аның үзенең үзенчәлекләре бар. Ә, өслеге капланмаган кыл кубызның һәм өслегенә аның тире сузылган була. Шул тире вибрациягә килү нәтиҗәсендә безнең үзенчәлекле яңгырашка ия музыка уен коралы санала. Кылкубыз, гомумән әйткәндә, ул нигездән генә түгел, ул шул исәптән, русчалатып әйтсәк, смычок дигән өзегедәген, бүлегедәген бар. Аермасы шул, скрипкалардан һәм башка уен коралларыннан, гомумән, кылкубызның үзенә Ат ялы, ат койрыгы сузыла һәм шул исәптән смычокка даган ат койрыгы сузыла. Шул ике җеп, ике өслек дип әйтәсем килә, бер-берсенә катышкан мизгелдә безнең инде яңгыраш барлыкка килә. Киләсе уен коралы ятаган. Аның даган исемнәре бик күп, ятаган, җитеген һәм башка-башка бик төрле исемнәре бар. Әлеге уен коралы безнең дус халкыбызда, казах халкында сакланган. Әмма дә ләкин аларда дагын ул еллар дәверендә, гасырлар дәверендә үскән уен коралы дип әйтә алмыйм. Аны кире кайтардылар 20 гасырның азагында гына, 1970-80 елларда гына кире эзләп табып, казып чыгарып дисәк тә дөрес булыр, казах халкына кайтарылган уен коралы. Ятаган, гомумән ул нәрсә? Ул, күз алдына китерсәгез, тортма, Тартманың эче куыш. Шул тартмалык өстенә кыллар сузылган. Кылларның саны аерыла. Җиде кыл булырга мөмкин, унҗиде кыл булырга мөмкин, унсигез, унтугыз. Стандарт инде хәзерге заманда ул да булса санала егерме бер яисә егерме өч кыл. Шул кылларны кырыйга Тарту нәтиҗәсендә безнең кыллар сузыла, шуның белән инде без нотаны көйли алабыз, уен коралын көйли алабыз. Дәф. Дәфне ишетеп беләсездер, ул безнең бәрмә уен коралы. Бәрмә дигәндә нәрсә күз алдына китерергә кирәк? Бәреп уйный торган. Ягъни без бәрәбез дәген, түгәрәк боҗра өстенә тарттырылган тире вибрациягә килә һәм шуның нәтиҗәсендә безнең уен коралы яңгырый башлый. Дәф безнең мәдәниятебездә күптән, бик күптән э, булган уен коралларының берсе дисәк тә дөрес булыр. Дәфнең зур варианты ул да булса давыл. Давыл дип тә атала, дәф дип тә атала һәм башка-башка бик күп исемнәре бар. Башка халыкларда, үзбәк халыкларында дойры дип атала, ичле генә боҗраларда әйләндерелгән булса. Шул исәптән кубызлар сыман дәф иң борынгы уен коралларының берсе. Чөнки нәрсәгә элек-электән безнең безнең халык түгел, гомуми кешелек дөньясы ул музыка коралларында уйный белмәгән. Менә ул уйлаган, мәсәлән, без э, кул чалабыз, әйме? Безнең яңгыраш барлыкка килә. Ул үзенә күрә музыкаль яңгыраш. Кеше сөйли, кешенең э, тавышы бу очракта э, музыка уен коралы ролен үти. Үзенчә, мәсәлән, мин сөйләгәндә, мин бер атнатонны сөйләмим, мин үземчә киләп сөйлим. Мәсәлән, әз генә югарыга китә алам, әз генә аска төшә алам дигән сыман. Һәм шуннан инде кеше күргән әйберләреннән музыка уен кораллары ясый башлый. Төрле-төрле нәрсәләрдән, бик күп әйберләрдән ясарга өйрәнә, шунлыктан гына килеп чыккан уен кораллары. Саз дигән музыка уен коралы. Күпләрегез бәлки ишетеп тә беләдер, яңгырашын да ишеткәнегез бардыр. Әмма дә ләкин ул безнең халкыбызда сакланмаган. Әле уен коралын хәзерге вакыт Хатта Азербайҗан һәм шул исәптән Төркия илләрендә ишетергә, күрергә мөмкин. Ул анда сакланган уен коралы. Аңлагансыздыр инде, бу безнең шәрык мәдәниятенә буйсынган уен коралларының берсе. Килеп чыгышын, кайчан икәнен чама белән әйтәләр урта гасыр чоры, ул да булса инде безнең 9-нчы, 10-нчы гасырдан башлап 18-нче гасырга кадәр. Шул вакытта безнең халкыбыз күчмә яшәү рәвешеннән туктап, билгеле бер урында яши башлый. Әлеге уен кораллары урта гасырда барлыкка килгән дип әйтәләр. Урта гасыр ул кайчан? Ул безнең 10-нчы гасыр, һәм унсигезенче гасыр га кадәр булган аралык дип әйтәсем килә. Шушы чорда безнең халыклар һәм башка халыклар күпчелеге күчмә яшәү рәвешенә туктап, билгеле бер җирлекне сайлап, шунда урнашалар. Саз. Гомумән, нәрсә күз алдына килә сезнең саз дигәндә? Кемдер аны сазны гомумән музыка уен коралы исеменә генә кулланыла. Саз дигәндә әзрәк кешенең күңел кыллары дип тәген характерлыйлар ул сүзне. Мәсәлән, әлеге сүзне, әлеге уен коралының кулланылышын сез Габдулла Тукайның Тәфтиләү шигырендә ишетеп бит аласыз. Ул анда әйтә, иң мөкатдәс моңлы сазым сазга мөрәҗәгать итә. Уйнадың син бик аз дип мөрәҗәгать итә. Шушы дәвергә кадәр сакланган уен коралы ничек инде безнең ахыргы 100-120 ел эчендә э, югалуга душар ителгән. Ансын тагын алга таба сөйләп үтермен. Саз ул гомумән нәрсә? Думбраны күз алдына китердегез. Аның нигезе бар, корпусы, гриф, гриф өстенә сузылган кыллар. Саз тагын шуннан гыйбарәт, әмма дә ләкин аермасы гына икәү дип әйтәсе генә гомуми аермасы, ул да булса грифның зурлыгы, Гриф безнең киңрәк, зуррак, эче эчендә урын күбрәк дип әйтәсем килә һәм кыллары дубаранлык сыман эчәктән, ялдан, лескадан ясалмаган, ә тимердән, тимер кыллар сузыл, сузылган һәм шуның нәтиҗәсендә уйлап карагыз, тимердән, тимерне тарткан дәвердә, тимергә чирткән дәвердә нинди яңгыраш барлыкка килә. Киләсе өрмәле музыканың коралы ул да булса саз сыбызгы. Монсында сез э, беренче тапкыр ишетәсездер күбегез. Саз сыбызгы дигәндә нәрсә күз алдына килә? Без әлбәттә саз дигән сүзне өйрәндек, ул кыллы уен коралы. Ә бу очракта ул безнең өрмәле уен коралы. Саз сүзенең икенче мәгънәсе дә бар. Ул безнең кызыл балчык. дигәнне аңлата, ну ягъни җир, әйеме, саз. Сыбызгы инде без белгәнчә ул свисток. Русчалатып әйткәндә, русча әйтсәк инде без глиняный свисток дигән сүз барлыкка килә. Монда да шул саз сыбызгы, башка исемнәре дә бар. Русча әйткәндә ул акарина була. Башка халыкларда әлбәттә аның исеме үзгә. Ул нәрсәдән гыйбарәт? Саз сыбызгы кызыл балчыктан ясалган, эче куыш, йодрык Э, калынлыгында ди әйтимен йорлык йодрык размерындагы музыка уен коралы курайлар сыман э, тишекләрен ачып ябу нәтиҗәсендә безнең көйләрне уйнап була әлеге уен коралларын мәдәниятебезгә халкыбызга кайтаручылар турында сөйли башлаган идем. Ул да булса төрле галимнәр, төрле-төрле өлкәнең галимнәре, э, фольклорчылар, музыкантлар, композиторлар. Иң беренчеләрдән булып, ул эшчәнлекне безнең 20 гасыр башында Солтан Габеши, бәлки беләсездер, беренче композиторларның берсе халкыбызның. Солтан Габеши башлап җибәрә, безнең Солтан Габеши курайларга мөрәҗәгать итә. Төрле-төрле җирлекләрдән курайның вариантларын, килеп чыгышын, Курайда уйный ала торган көйләрне эзләп, яздырып калдыра диеп әйтсәк тә дөрес булыр. Һәм башка-башка бик күп шәхесләр, алар исемлегендә Мәхмүт Никмәтҗанов, Солтан Габаши кабатлап үтәм, Җәүдәт Фәйзи, Геннадий Михаил улы Макаров, Рәгъдә Халитов, Валерий Яковлев, алар бик күп, шушы кешеләр безнең шушы уен коралларын кайтару өстендә күп хезмәт куйганнар. Әйтеп үткәнчә, Курайларга иң беренче тапкыр Солтан Габерши мөрәҗәгать итсә, 100 ел элек. Аннан соң инде безнең Думбраларга Геннадий Макаров мөрәҗәгать итә. Ул төрле-төрле чыганаклардан уен коралының тасвирламасын эзләп табып, шушы тасвирламаларга нигезләнеп, шул чорда булган музыка уен коралларын хәзерге көнгәчә ясап килә. Әйтеп үткәнчә, әлеге уен коралларын безнең музыка уку йортларына һәм башка уку йортларына кайтару эшчәнлеге алып барыла. Бүгенге көнгәчә мин сезгә әйтеп үтә алам, ул Казан музыка көллиятендә, э, Казан дәүләт консерваториясендә, Казан э, мәдәният һәм сәнгать институтында, шул исәптән күп кенә музыка мәктәпләрендә, сәнгать мәктәпләрендә э, курай, гармун, кайсы берләрендә хәтта думбра ятаганга мөрәҗәгать итүләр күренә. Бу инде безнең әз булса да күтәрелү, нигезне салу дип кабул итсәк дөрес булыр. Шул исәптән дәүләт ансамбльләре дә гел әлеге үк музыка кырларына мөрәҗәгать итә. Ул да булса фольклор музыкасы ансамбле, Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге, Бәрмәнчек ансамбле, Крәшен дәүләт ансамбле, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле, әлеге музыка кырларына мөрәҗәгать итә. Шушы музыка кырлары нигезендә барлыкка килгән ансамбльләрне дә әйтеп үтәсем килә. Ул да булса Ривәят, Сорнай ансамбльләре, Кадим Әлмәт ансамбле, Алпар ансамбльләре шушы музыкум кырыларын күтәрү нияте белән ансамбль булдырып, шушы мәдәниятебезне кайтаруга үз өлешләрен кертәләр. Шуның белән безнең лекциябез азагына якынлашты. Без әлеге лекцияда нәрсә үттек? Музыка уенкырларының килеп чыгышы, аларның кайсы чорларда барлыкка килгән, кайсы чорда югалганын һәм аларны кайтару өстендә эшләгән кешеләрнең исемләрен әйтеп үттек. Киләсе лекцияләрдә без нәрсә караячакбыз? Ул, әлбәттә, һәр музыка уен коралына аерым-аерым бүленеп, музыка уен коралының үзенчәлекләрен өйрәнеп, Анда өйрәнү, уйнау нигезләренә басым ясап, яңгырашына басым ясап үтәрбез. Рәхмәт.